Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Tseba lenaba la gago or know your enemy. Tseba lenaba la gago ke title ya message today. And ke a tshepa gore le tla o thabela ebile ke a rapela gore o le hole maphelong a lena. Nnete ke gore rena Bakreste, badumedi, balatedi goba barutwana ba Morena Jesu re mo ntweng. and whether re a tseba taba e goba ga re e tsebe whether re a dumela goba ga re dumele because go na le batho ba e leng gore ga ba dumele gore go na le nto ya semoya or go na le sathane so whether re a tseba goba ga re tsebe whether re a dumela goba ga re dumele seo ga se fetole maemo le nnete ya gore re mo ntweng so re swantše re amogele re le bana ba modimo gore balatedi ba morena jesu gore re mo ntweng and re masole re lego mo ntweng re swantše re tsebe lenaba la rena because lentšu la modimo le re my people perish because of lack of knowledge re mo ntweng and ntwa e re lego mo go yona ke ntwa ya semoya

against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So ntwa ya rena ga se ya nama le madi, eupša ke ya semoya. and ntwa ye ga se ya thoma le kgono ga se ya gona bjale e thomile kgale even before re belegwa and gore re tle re kgone go e fenya re santse re tsebe gore lenaba goba manaba a rena ke mang So ke mang lenaba la rena mo ntweng e ya semoya? Ke mang a thomilego ntwa e ya semoya? E tšwelela kae ntwa ya semoya? Sa mathomothomo a re fetole potšišo ya gore lenaba la rena ke mang? First Peter chapter 5 verse 8 ya re hlalosetša le go re lemoša gore ke mang lenaba le la rena. Ke mang mohlodi e wa ntwa ya semoya? A re bale First Peter chapter 5 verse 8. Ya re botša e re le phafoge. E re phafogang le ntšhe mahlo dinameng gobane Satan lenaba la lena O phaphaila jwale ka tau ye e rorago, o nyaka yo a ka mo jago goba a mo metša. So lenaba la rena goba mohlodi wa ntwa e ke Sathane. The book of uh, First Peter chapter 5 verse 8 ya re botša e re phafogang. E re le phafoge, le ntšhe mahlo dinameng, gobane Sathane, lenaba la lena, Sathane, lenaba la lena, o phaphaila jwale ka tau ye e rorago, o nyaka ya ka go mmuja ore ya ka go mometša. Be alert and of a sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.

so sathane ke lenaba la rena le e leng gore le a re lwantšha mo ntweng ya semoya so rena badumedi ba morena jesu kreste ore balatedi ba morena jesu kreste the moment re amogela morena jesu by default re ba manaba a sathane so the moment ke re morena jesu tsena ka gare ga pelo yaka ke go fa bophelo baka lentšu la modimo le re morena jesu o a ntloša ore o ntlošitše mmušong wa leswiswi a be a ntliša go mmušo wa seetša So I've been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light, the kingdom of God's dear son. So at that very moment, by default, ke lenaba la Satan. So Sathane ga e lwa le mmušo wa Modimo, o lwa le nna, o lwa le everyone e leng gore o mmušong wa Modimo, o amogete Morena Jesu jalo ka Morena le Mophološi wa gage. Ge ke bolela so, maybe o mongwe a ka ipotsiša re so sathane o re bolelang ka yena gabotsebotse o tswa kae ke mang and ke bomang ba e leng gore ba mmušong wa gage ba mo thuša go lwantšha mmušo wa modimo ba mo thuša le go lwantšha bakreste Nnete ke gore Sathane ga se sešupo fela or ga se leina fela, empa Sathane o gona ebile o a phela. Re kwa ka yena la mathomo mo pukung ya Genesis chapter 3 ge ba tlile a tsena ka gare ga noga gomme a huetša gore a foraforetša mosadi gore mosadi a feletse a jele kenywa from sehlare se modimo a rilego ba se ka be ba ja go sona and go bohlokwa gore re kwešiše gore noga ga se sathane noga ke sebopiwa sa modimo because re ya kwa uh, from the very same chapter 3 ya genesis from verse 1 e re noga e be e le phoofolo ya mahlajana kudu go feta diphoofolo tšohle tša lešoka tše morena modimo a di dirilego so character eo ya mahlajana ke yona sathane a e berekišitšego kgahlanego le noga a tsena ka gare ga noga gomme a berekiša mahlajana a noga gore a radie mosadi eve eve a ba a feleletša a jele from the forbidden tree a re go tšea seenya se a ja a fetša go ja a fa le monna adamu And Satan o tsebile gore ga ka tla ka sebopego sa gage e le Sathane in his fallen nature. O tsebile gore ge nka tla ka mokgwa e leng gore ke ke ka gona no ka sebopego sa ka, mosadi Eve o tlo lemoga and a ka sentheletša. So Sathane a kgetha go berekiša something se e leng gore Eve o ne a le familiar le sona. So some scholars of the Bible or the theologians ba re Eve ne a tlwaetše go boledišana le Noga. That is why ge Noga e tla e bolela le Eve, Eve a sanka a tsaroga or a phenika. ka baka la gore ne ba tlwaetše go swarišana polelo so satane o kgethile noga because of that because of mahlajana a yona and also because o nyakile something e leng gore even a le familiar le yona and from this we can already see strategy sa satane gore o bereka jwang satane ga a nyako influencer motho or a foraforetša motho or a huetša motho o berekiša batho and a fo berekiša mang le mang most of the time o berekiša someone o e leng gore o mo tlwaetše or someone e leng gore wa mo tshepa because first of all if a ka berekiša someone o e leng gore ga o mo tshepe at all there's no way mo e leng gore o tlo mo fa tsebe motho eo or wa dumelela whatever a go botšang yona e go influence so strategy sa sathane most of the time o berekiša batho ba e leng gore they are very close to you or very close to us Verse 14, uh, re bona modimo a otla noga and this is after noga e fetoforetša eve eve a ja uh, of the forbidden uh, tree and then after a tšea seenya swela a fa monna wa gage adam adam le yena a ja ge ba fetšo ja mahlo a bona a bulega then ba be ba realiza gore ba ponapona or ba ponoka ba be ba ikuta from the presence of god then ge modimo a fihla a lemoga ke ge a otla noga re bona in verse 14 a re ka gobane o dirile taba yeo o tla rwala thogako e thogako is a curse a re o tla rwala thogako e o tla tšhabja ke diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka Go tloga bjale o tla gogoba fase ka mpa mme wa ja lerole bophelo bja gago ka moka. So verse 14 ra bona gore uh, especially part A ba re ka gobane o dirile taba e o tla rwala thogako e o tla tšhaba ke diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka so from this part we can see gore okay so go ra gore noga be e sa tšhabege It was only after Thogago the curse that it became a phoofolo or a seruiwa sa go tšhaba ke diphoofolo tšohle tša lešoka. And then part B e re go tloga bjale o tla gogoba fase kampa mme wa ja lerole bophelo ba gago ka mo also from this part we can deduce gore no gabe e sa gogobe fase ka dimpa before modimo a yotla e thomile go goba fase ka dimpa after modimo a e otla so we can deduce also from this part gore okay so o ra gore ne e tsamaya ka maoto probably like other animals mara gore a makae maoto ga re tsebe but it's very clear from this scripture gore ne e sa gogobe ka dimpa e thomile go gogoba ka dimpa after modimo a fetša go yona

and re bona gape modimo a bolela le sathane mo go job chapters 1 and 2 ge sathane a be a accusa or a latofatša job mo pele ga modimo re bona gape a sathane a tšwelelela mo the book of matthew ka nako ela a leka go uh, tempter or go leka morena jesu so these are some of uh, the scriptures tse e leng gore di a re bontšha satane a tšweleletše genesis chapter 3 and then re bona gape mo go job chapters 1 and 2 and then matthew so ke selectile tše but there are few other scriptures tse e leng gore di re bontšha uh, satane a a tšwelelela Sona potšišo e latelang e ke nyakang re e fetole ke gore Sathane ke mang. Re kwešiše gore Sathane o re bolelang ka yena ke mang. And go araba potšišo e, a re lebeleleng Ezekiel 28 verse 12 to 19. Because this passage of scripture e re botša ka Sathane le gore o tšwa kae. In fact, go bala Ezekiel 28, the whole chapter, it is addressed to the king and the prince of Tyre. But from verse 12 to 19, e bolela ka Lucifer, yo re mo tsebago ka la Satane today. so sathane ga se a hlolwa e le sathane but pele ga ge sathane e ba sathane o be a bitšwa lucifer and lucifer e ra gore na letšana ya meso ore mphatlalatšana morning star beile leina la gage before And before a e ba sathane or before e le lucifer verse 14 ya re botša e re e be e le lengeloi la mokherubi a cherub a cherub is like a, a covering angel ke lengeloi le e leng gore le pipa or le utamiša the glory of god So Lucifer uh, le yena be a le jwale ka a kerub a a pipile or a thibile letago la modimo and then verse 12 uh, e re botša e re o be a le yo bohlale ebile a le yo botse kudu o be a bopegile ka bothaga meaning a le perfect go sena nto e leng gore ya sodiša or ya shorta ka yena everything ka yena ne e le perfect and then verse 13 e re botša e re o be a dula eden ene eden e go bolelago ka yona mo veseng e e ra gore paradise serapeng sa modimo re ya kwa verse 13 e re botša e re lucifer o be a na le access or a kgona go fihlelela thabeng e kgethwa ya modimo so go e ra gore not every angel or not every being in heaven na na le access to this holy mount of god lucifer maybe le mangeloi a mang and some other beings ne ba na le access gore ba kgona go fihlelela thabeng e kgethwa ya modimo and then a re bala verse 13 e re o be a dirile ka magaka be a mabotse a mehutahuta be a dirile ka di-precious stones tša go swana le di-rubies diamonds barrels jasper uh, sapphire emerald jwale jwale ka mokgwa e leng gore ba leng motse ka gona ba ba mo kgabišitše ka ka ka di-pressure stones o magakabe a mehutahuta ba re le diaparo tša gage e le tša gauta so o ba a le letago a taga fetše a gadima a reflecta le letago the glory of seetša sa modimo eupša a senya ka gore a ikgogomoša ka lebaka la botseba gago yes na le perfect a le botse a le bohlale but a thoma go ikgogomoša ka lebaka la botse le bohlale bja gage a thoma a ipapanya or a icompara le modimo a ipona le yena a le yo godimo a deserva go worshipiwa or go obamelwa so botse le bohlale bja gage di a mo senya ore di a mo tsena ka tlhogong di a mo tsena ka tlhogong meaning di a mo corrupta ore di a dira gore a be le magetla ja mo fa pride a tloša mahlo a gage godimo ga modimo a tliša go yena so every day ga itebelela because a gowa ga sathane ga se ntho e leng gore e diragetše ka letšatši le le one so ge every day a e debelela a ikgantšha ka botse le letago la gage a icompara le modimo a re kganthe mara nna ke tshwane le yena gane gape le nna ke tshwana le yena le nna ke tagafetše ke ye mmotse ke a shaena So every time I entertainer that thought, a tlošitše mahlo a gagwe go Modimo a lebišitše go yena le swiswi goba iniquity ja thoma go fomega le go gola go yena ka baka la gore ebile ba a nyaka le gore a obamelwe jwale ka Modimo a tlošitše mahlo a gage a šetša a ipona le yena a phagema So mo re a kgona go bona gore ge re tloša mahlo a rena go Modimo, ge re tloša mahlo a rena go seetša sa bophelo ba rena, maphelo a rena a swiswala. So the moment re sena that communion, that fellowship le yena, go ba le ntho o ka reng ya shorta. So likewise, le go Lucifer o tlošitše mahlo a gage from the source of light the source of glory e leng gore be e le mo go yena a thoma a tetebelela so ga a tloša mahlo leswiswi la mo tsena iniquity ya mo tsena a thoma a gokagoketša ore a hlalefetša le mangeloi a mangwe a legodimo gore ba tsogele modimo maatla ore ba dire mmušo wa bona and ge ba dira mmušo wa bona ba tlo obamela yena then yena o tlo ba o tlo ba fa di-position tša go fapa-fapana or o ba tshepišitše di-position le maemo di-thrones tša go fapa-fapana gore wena o tlo dira se o tlo dira se o tlo dira se gabotsebotse ne a nyako dira eh, a parallel government ne se plan ya gage to overthrow god na no nyaka go te phagamiša o sa na le ka mokgwa e leng gore modimo o phageme ka gona gore le yena ba mo worship gore ba mo obamele jwale ka ge modimo a mo obametše isaiah 14 verse 13 to 15 e re botša ka go wa ga gagwe ore before a ewa gore o dirileng so a re lebelele isaiah 14 verse 13 to 15 verse 13 e re o be o ipotša o re o namelela legodimong o yo bea setulo sa gago sa bogoši ka godimo ga dinaledi tša godimodimo O re o tla dula o le kgoši godimo ga thaba yela medimo e kgobokanago go yona ka leboa. Verse 14 O be o re o tla namelela ka godimo ga maru wa swana le Ramaatla ohle. Verse 15 e re eupša o kgoromeleditšwe mono fasefase bodulabahu. so mo re a bona gore leswiswi le iniquity ka gare ga gago ke tsona tse e leng gore di dirile gore modimo a mo fegolole le godimong a mo wetse fase gomme ke ka fao yena le mangeloi ao ba wilego ore ba rwakwa go tloga bogoneng ba modimo ore legodimong So Sathane o tlošitšwe from the third heaven or from bogona ba Modimo a wetšwa to the second heaven. Ke mo e leng gore mmušo wa gagwe o gona currently. So o setapile mmušo wa gagwe because o bone ka ka mokgwa e leng gore mmušo wa Modimo o setapilwe ka gona le godimo. Ge a wetšwa to the second heaven a ba kopiša setup or structure sa mmušo wa, mogodi, wa, wa, wa Modimo a be a setapa wa gage mmušo. So o buša from the second heaven. but seo ga se re gore ga ana influence or access mo lefaseng le rena re phelago go lona o na le influence ebile o na le access so in the next session re tlo lebelela mmušo wa sathane plus mangeloi ao a welego le yena le gore ba buša jwang or ba operata jwang So a re bušeng gape re kopane in the next session mo e leng gore re tlo lebelela mmušo wa Sathane plus le mangeloi ao a welego le wona le gore mmušo wa bona o operata jwang or ba operata jwang ba influencer le go accessa jwang lefase le rena re lego mo go lona. Nka thaba go kwa feedback ya lena or di-comments tša lena. So if le na le feedback or di-comments, please share them in the comments section. God bless you.